तुहीं छें त कि तोरा प हम मरै छियौ गे बेचनी तोरा मिलै के दिल करै छौ गे बेचनी तोरा मिलै के दिल अरे बाप रे बाप प्यास लागि गेल आ जाइ छी आइ बेचनिएके कलपर पानि पीबै आइ ओकरेसँ आइ बात मुलाकात कऽ के आइ ओकरा लाइन मारबै अंगना घर में तो क्यों नहीं छै अरे वाह ई तो बढ़िया मौका है आई बेचनी से मिले ला जाए छी देखे छी हैं देखे छी कॉल पर है कि नहीं क्यों क्यों नहीं छै ओ वाह ई तो बेचनिए बुझाई देखे के कनी भूखी मार हैं हाँ आय तो बढ़िया मौका हो अंगना घर में क्यों नहीं छै आ बेचनी कॉल पर अकेला पानी भरे है आइ पानी के बहाने आइ ओकरा से बातो करबै आ ओकरा पटेबो करबै चलै छी कऽ लेलियै जेबै गायके बड़ सुन्दर कुट्टी काटि कऽ खुआ देबै बेचनीके कहलियै कपड़ा लत्ता खींच दै लए एँ ताहि दुआरे जाइ छियै सभ काज कऽ लेबै नहि हेतै तऽ दुनू प्राणी आइ बाजारो जेबै घूमै टहलै लए सभ काज भइए जेतै एँ अरे बा एँ के छै यार अरे बा

हम पानी पिए ला यहाँ पर खड़ा पानी छलिए पीले टाट बाटे तू की झाके चली रे कुछो नहीं झाके छलिए हम देखे छलिए कि कॉल चले है कि नहीं पानी दे है कि नहीं बड़ी कैस के प्यास लागल छल एहि दुआरे हम बेचनी के देखे छलिए कि पानी हमरा पिला देत बेचनी के देखे चली रे हाँ। हैं? ई टाट फाट फाट क हैं? बेचनी के देखे छली आइ साथ तोरा ठीक कऽ देबै तोहरा आदत बड़ खराब भेल जाइ छौ हाँ? हम कुछो नहीं के लिए हमरा प्यास ओ लागल बाबू बाबू ओ बाबू तोरा की भेल हो की बोलो ए, देख कऽ। अरे की कर छली रे हम कुछो नहीं ए। हमरा प्यास लागल छल तै द्वारे टट्टी माहे देखे छली कि केओ है कि और नहीं कॉल पर सरवाले तहन

टाट के ई त टाट खोद खोद के देखैत केना रहल फाड़े चली हम हाँ? नहीं फाड़े छली फाटले छले चाट फाटले रहे हैं फाटले रहे हैं हो बाबू तू सुतै जा कि मर जाइ छ को ना हमरा कनी सुता गेल रहो उता गेलै चौरा टाट फाड़ फाड़ के अच्छा देखै घर छौ। आंगन देखला घर आंगन ठीक छौ हाँ? घर आंगन ठीक छौ पूछे पहिले एकर फैसला करब नहीं नहीं एकरा तो हेबे करते ओकरा देखलकै न नहीं ईटा टाट नहीं तो छड़प गेलो से पूछ अरे टाटो छर पली नहीं हो पूछने आ, टाटो ओकरा पूछने नहीं आ। छर पलिया। करे चल हम पलिया, तो खाली पूछने आ। झाँकै छलिया देखै सच बात सच बात

आइ खुश एहि लए छियै हाँ। कि हम नैहरा जेबै आ नहि नैहरा जेबै किछु बात छै की बात रहतै अहाँके अछि किछु बात किछु बात नहि है सच सच बताउ नैहरा जायके सच सच बताउ नैहरा जायके खुशी सच- में सच जिद गाबै छै। बताउ। जाउ, की बताउ फेर झूठ किया बाजै छियै की हम झूठ बाजै छी बाजै छियै की झूठ बाजै छी बताउ बाजै छियै हम तऽ ये नहाय छलियै हन नहाय चलियै आ ओ टाट किया फटलै

नहि दूध पीपी बाजै के छै नहि ठरपले ये। अहाँके ओना तऽ शौक पकड़ ले ए, की दूर। नाक छरपतै हमरा हुआ टाट किया फाटल लागै छै परसुए लगेने रही आई टाट छै फाटल ओहो ए ई टाट के फाड़लकै या अब के फरल के नहीं फरल के से हम क्या ने गेलिए आ ई त खर पतार के है फुटता घर पतार के खरी के ओते मजगूत से हम खरी के। मिलिए आ रोज तीन दिन पर हमर टाट फाट जाय है ये तो खाली तू रे हे हम एना देखै छलियै एना कऽ के देखै छलियै आ तैयो नहि देखेले तऽ हम एना कऽ के टट्टी छलैप गेलियै अरे आरो बाप रे बा तू तो जहाँ से कह देली रे तो पूरा टट्टिए छड़ेप गेला तू रे अहाँ नहि देखलियै ये हम की जाने गेलियै ये कि पीछे से केता के झांक करे है आरो वाह रे तोरी के नहीं तन हम्म, कोन पागल छियै आँय आ सरवा नहीं तन आब तू धरे ला टट्टी छरैप गेलहुँ हम्म, टट्टी छरैप गेलहुँ किया छरपलिन किया छरपलिन हमरा प्यास लागे प्यास लागै छल देख लेलिए सब्सक्राइबर बाबू ए टट्टी तऽ टट्टी पूरा टट्टिए छरपि गेलै जँ हमर वीडियो नीक लागए तऽ जरूर लाइक करब सब्सक्राइब करब आ आ- कमेंट करना नहीं भूलो अन्तमे लाल बटन दबेनाइ नहि बिसरब